Biċ-Ċiniż.
Biċ-Ċiniż. Eh, u għet najdru komek jena għax iċ-Ċiniż uffiċjalment sar suġġett tal-Meksik. Eżatt.
Xi bdejt tajt inti bil-kappell tal-Vikingi li mhumiex Ċiniżi. Enta eh, tal-Ċiniż.
Le le mhumiex. Eh taġek xrajtu ma tal-Ċiniżi. Eh, imma ma jfissirx. Ma fottewni allura. Wis probabbli, wis probabbli.
Insomma, jiena toġobni dil ħaġa x'da importanti li l-ekonomija ċiniża waħda mill-iktar b'saħħithom fid-dinja llum il-ġurnata li jkollok xi ħadd li kapaċi komunika ma' dik l-ekonomija naħseb li hija importanti. Bravu, ta' jgħidulu bniedem li jikkomunika u maċ-Ċiniżi. X'għidu?
China Connector. Ajba, broz. Issa, iċ-ċiviltà ċiniża, il-ħbib tagħna ċiniżi huma nies li sa mill-qedem kienu vera wajs.

Aħjar ħabib fis-suq milli wieħed fuq temu.
X'aħna ngħidu. Tarif intajtu inċ, u vera. Però ħankunu qed nitħattu fuq xi ħaġa li li xukjatni onestament. Nafu li l-mġorta jilabu fuq kollox. Veru.
Però jiena bqajt flabbergasted kif jgħidu. Reġiex?
Flabbergasted.
Ċiniż? Imbellaħ.
Eh, imbellaħ.
Kif jilabu wkoll fuq min Ħa jsir Papa da. Eħe. Mhux ċajta sa. Ara, jiena mhux għax ma nafdakx, imma jien nixtieq li nagħmlu kollegament mal-kappillan qrib tagħna, Father Gordon, li dawn l-affarijiet ikun jafhom. Ejja naraw jekk hux veru. Streetwise.
Mario Grech, waħda, tajjeb. Tyler Gordon.
Iva, aw, eh, Sander? Kif int, all right? Eh, oh, Sander fuq ix-xwiek, Sander. Għax ġiet tal-Papa, ġiet tal-Konklavi għalli ta' saċerdoti importanti ħafna, u jisa l-elezzjoni ta' Malta, u ma' mux importanti ta' l-Labor, da' jef, Sander. Mux importanti ta' l-Labor. Le, Robert dejjem, viva Robert! Eh, Konna li għalli, eh, maħallja, jew ħallja,

Fuq min ħa jitla papa ta. Serjeta jew. Ħażin ħafna Sander. Il-lob saħta jġib difem għaxin saċerdot model li għamila fuq iż-żwiemel, fuq il-futbol imma nitila fuq il-papa sakri leċ, Sander. Sakri leċ! Eh, qed ngħidlek jiena illi tinsteħet jekk tilab. Mario Grek. Mario Grek. Eh,
Dak, bħal il-kornin. Fuq, daw il-flus? Dak qed jilagħbuhom.
Ma tarax.
Daw qed niġbu rajlu neta xi l-papa jkollu joħroġ kollu jekk jilħaq Mario Grek peress li aħna. Eh, għalhekk tagħtek il. Eh, eh, biex jixtri t-tunika, l-affarijiet kollha anke l-pop mobile qed iġbir. Soma fader ħaħallu korrajt, grazzi tal-messaġġ tiegħek kontra l-lob għal dejjem, alright. Papa, viva l-papa.
Saħħa.
Antonio, sebil tutu. Ikbar Minn hekk, eh? Le, le, anzi, dak iż-żgħir, dak iż-żgħir, iż-żgħir dak. Dak għandu inqas ta' favorit ukoll ta'. Mhux ħan ikkummenta. Ma għasi jena ħjar le. U taf li aħna għandna dawk it-tfal li Sander Ikop kellimhom uħal. Mm. Staqsejnihom peress li ġejja jumlhom x'jaħsbu dwar ommu.
Hi togħġbok il-mummy jew tixtieq mummy oħra? Le, mummy. Waħda, dik. X'għandha sabiħ? Żarbun.
Da żarbun sabiħ il-mummy. Tibdilha ma' mummy ta' ħaddieħor? Le.
Kellek iċ-ċans tara mamis oħra? Ifhem, ġieli mmur għand il-ħabiba tiegħi. Qatt ma rajt mami aħjar minn tiegħi.
U l-ħabib tiegħek għadtlu li l-mami tiegħu mhux tajba daqs tiegħek? Le. Inti lilu tgħidlu, eh, le all right, u l-mami tiegħek l-aħjar waħda. Le ma ngħidlux hekk lanqas, ma ngħidlux hekk. Ġieli rajt il-mami ta' ħaddieħor? Ijwa. U togħġbok il-mami tagħhom? Mhux ħafna.
U tgħidilhom li ma togħġbokx li tiegħek aħjar minn tagħhom? Le, għax imbagħad ikun hawn ħafna rrabjat.
U minn hawnhekk għandna l-ħadd bil-lest, bil-lest, mm-hmm. jeb, mm-hmm. nibdew nawguraw li l-ommijiet kollha dawk tamana, dawk mhux tamana li jagħmluha ta' ma' għaliex jumlhom ma' wkoll.